Dir Dammen an Dir Hären, ech soen Iech Merci, dass Der op eis Invitatioun hi gefollegt sidd an dass Der op eiser Pressekonferenz derbäi sidd. Mir hunn, wéi Der wësst, gëschter si Déi zwee Kollektivverträg fir d'Banken a fir d'Assurancen ënnerschriwwe ginn. A mir hunn haut op eng Pressekonferenz invitéiert, wëll mir nach eng Kéier wollten zréck op déi ganz Situatioun agoen, wéi et lassgaangen ass, wat geschitt ass iwwert déi leschte Méint, wéi de Sträit an de Verhandlungen a firwat virun allem de Sträit an deene Verhandlunge war. Mir hunn am November, si mir als OGBL an als LCGB, ech kuerz, maan ech e kuerze Resumé, si mer gewuer ginn, datt d'ALEBA mat der, mat der Bankevereenegung a mat der, mat der ACA een Accord de principe ënnerschriwwen haten, deen eigentlech näischt aneschters war wéi carrément eng Reconductioun vun den existente Kollektivverträg. déi net virum bis Enn lescht Joer gelaf sinn. Do waren absolut keng Verbesserungen dran, et ware keng Amelioratiounen, et war eng Reconduction pure et dure. Bon, mir waren natierlech an deene Gespréicher ware mir net dobäi, dohier ware mer jo och esou iwwerrascht, wéi mer da gewuer si ginn, dass do een Accord de principe stattfonnt huet zwëschent hinnen an deenen zwou Patronatsvereenegungen. Mir si wéi gesot weder bei de Gespréicher dobäi gewiescht, nach invitéiert ginn un de Gespréicher deelzehuelen. An dorops hin hu mir natierlech eis dat do net gefale gelooss, well mer éischtens emol war et eng illegal Situatioun, déi entstanen ass, vue que dass mir als dräi Gewerkschaften déi zwee respektiv Kollektivverträg ënnerschriwwen haten an do och ganz kloer d'Gesetz ebe virgesäit, dass les parties signataires de la convention collective constituent La Commission de négociation unique. Voilà, mir sinn also, mir waren net do derbäi a si hunn een illegalen Akt gemaach. Doropshin hu mir als grouss, als representativ Gewerkschaften eis Responsabilitéit geholl a mir hunn konform zum Gesetz de Minister ugeschriwwen, fir dass eben halt, vue que dass en Interêt né entstanen ass, an deem Konflikt mir de Minister ugeschriwwen hunn, fir datt d'ALEBA soll hir Representativité sectorielle ofgeholl kréien. Dat huet e bësse gedauert, et huet e puer Méint gedauert, bis dann dunn de Minister eis an deem Sënn Recht ginn huet, nodeems en ee circonstanciéierte Rapport kritt huet vun der ITM iwwert d'Situatioun vun der ALEBA am Secteur, dee confirméiert huet, datt se eigentlech jo och. also d'Kritären net méi erfëllen, fir kënnen sektoriell nach representativ ze sinn. Dorops hin, mir haten awer während deene Méint, meng ech, sinn d'Verhandlungen, well mir hate jo zesummen ee Catalogue de revendications dunn ausgeschafft, dee relativ étofféiert war a wou wierklech op d'Besoinen vum Secteur eis Revendicatiounen ausgeriicht waren an och an deem Revendicationscatalogue se erëmfonnt hunn. Mir hunn do während, ech schiessen, fënnf, sechs, sechs Ronnen hu mer mat der ALEBA, mat der ABBL a mat der ACA verhandelt. An ech muss soen, déi Verhandlungen, déi waren extrem schwierig an och, wann ech soen, op engem Niveau, deen eigentlech relativ bar ass, wëll d'ABBL hat eng ganz feindlech Astellung vis-à-vis vum OGBL a vum LCGB. Menge mir hunn eis Revendicatiounen normal wollte verteidegen an deene Verhandlungen, mee wann Der vun Ufank u spiert, dass egal wat Der wäert froen an egal wat Der wäert soen, souwisou alles Nee ass, wëll si wollten pur et dur just sech un den Accord halen, dee si mat der ALEBA ënnerschriwwen haten. Bon, mir sinn natierlech, mir hunn awer, mir hunn awer net opginn. Mir hunn einfach eis Revendicatioune weider verteidegt, wëll mer éischtens emol den de Salariéen am vum Secteur, ech mengen dat schëlleg sinn. Mir hunn dat gesot, mir hunn dat gemaach a mir hu verhandelt fir d'Leit am Secteur. Wéi dunn bis de Minister d'Décisioun geholl huet, datt d'ALEBA ebe déi Representativitéit géing ofgeholl kréien, doropshin hu mir dunn nach eng Kéier, gemeinsam versicht mat der ALEBA trotzdeem dann nach een neien Accord awer ze fanne fir erëm gemeinsam gegebenenfalls kënnen vis-à-vis vun der ACCA eng eng Revendication unique awer vun A bis Z kënnen kënnen ze vertrieden. Do hate mir e puer Gespréicher mat der ALEBA, fir datt awer finalement ass awer dunn derbäi erauskomm, datt d'ALEBA refuséiert huet mat eis eng Revendication financière, an zwar eng Revendication linéaire, ze revendiquéiere bei der ABBL a bei der ACA, sous prétexte, dass se mer déi jo souwisou net géingen zougestane kréien, weder vun der ABBL nach vun der ACA. Sou ass et also net zu engem gemeinsamen, zu engem gemeinsamen Accord mat der ALEBA komm, a jiddereen huet weider op senger Aart a Weis seng Kataloge weider verteidegt. Kuerz duerno koum dunn natierlech och nach d'Decisioun vum Référé vum Geriicht, dass eigentlech d'Demande, déi d'ALEBA gemaach hat, fir d'Suspensioun vun der Décision ministérielle ze kréien, dass déi och dunn vum Tribunal net zréckgehale ginn ass. Dat heescht, am Fong geholl gouf d'Decisioun vum Minister, och vum Tribunal gouf déi akzeptéiert. An du war et, ech mengen, nach méi kloer, och vis-à-vis vun der ABBL a vis-à-vis vun der ACA, dass ouni eis si souwisou näischt méi kéinten ënnerschreiwen an dass et kee Wee laanscht den OGBL a laanscht den LCGB ginn ass an deene Verhandlungen. An dat muss ech Iech éierlech soen, dat ass och ganz gutt esou, well ech mengen, deen Accord, deen herno erauskomm ass, Deen ass doraus, domadder rauskomm, nëmmen wëll mir zwou Gewerkschaften eben halt eis net opginn hunn, a mir hunn net opginn ze verhandelen an ze revendiquéieren. D'Abibel an d'ACAL hunn do wierklech och den Toun changéiert, an dat huet ee gemierkt. Dat war méi res, déi, déi, déi Verhandlungen, déi do komm sinn, déi waren eigentlech méi respektvoll wéi dat, wat virdrun de Fall war. An et sinn natierlech dunn och Reuniounen, déi stattfonnt hunn ouni d'Aleba, Do hate mir zwou Reunioune mat der ACA, mir haten zwou Reunioune mat der ABBL, wou mir just LCGB an OGBL zesumme woren a wou et iwwert déi finanziell Augmentatioune gaangen ass, déi an de Kollektivvertrag sollten erafléissen. An ech menge mir hate vun Ufank u gesot, mir wäerten net opginn, eng Augmentation linéaire fir jiddereen ze fuerderen, wëll mer der Meenung sinn, datt dat einfach just an einfach richteg ass fir d'Salariéen am Secteur, well si hunn alleguerten hunn d'Salariéen eppes zegutt an net nëmme just verschidde Kategorien u Leit, wann de Patron mengt, dee wäre meritoire an déi aner wären et net. Bon, mir hunn, déi Gespréicher waren hefteg, mee mir hunn et awer du fäerdeg bruecht, dass mer effektiv eis Augmentation linéaire souwuel am Bank-Kollektivvertrag wéi am Assurance-Kollektivvertrag konnte kréien a konnten zougestane kréien. Ech mengen, de Paul geet herno nach méi an d'Detailer vun den eenzelne Revendicatiounen an. Mee dat, wat am Fong geholl hei ze ënnersträichen jo awer ass, dat ass, dass effektiv d'Persévérance, déi mir haten, fir ze soen, mir hunn dee Katalog do opgebaut, mir hunn dee verteidegt bis zum Schluss a mir sinn duerchkomm mat den Augmentations linéairen, muss ee soen, dass néng Joer laang ënnert der Furstel vun der ALEBA, wéi se nach representativ waren oder sektoriell representativ waren, et keng Augmentation linéaire an de Kollektivverträg méi gi sinn. Dat ass déi éischte Kéier zenter néng Joer, datt hei d'Leit am ganze Secteur erëm Pai-Augmentatioune kréien. An ech mengen och déi aner qualitativ Revendicatiounen an Amelioratiounen, déi mer am Katalog dran hunn, déi loosse sech weisen. An do kënne mir op jiddwerfalls, mengen ech, als zwou grouss Gewerkschafte stolz sinn iwwer déi Aarbecht, déi mir hei an deene Verhandlungen, trotz der Situatioun an trotz der penibeler Situatioun zäiteweis, awer duerchgehalen hunn an och duerchgeboxt kritt hunn.

Déi Revendicatiounen, déi mir opgesat hunn, déi mer festgehalen hunn an eisem Catalogue de revendications communs, ech op jiddefalls wat den OGBL ugeet, fir meng Säit war dat déi Revendicatiounen, déi mir, a Verspriechen, déi mir de Leit gemaach hate bei deene leschte Sozialwahlen. Dat war ee Programm, dee mir do opgesat hunn an dee mir fidèlement an eisem Catalogue de revendications communs herno ëmgesat hunn. Ech wëll domadder soen, dass mir eise Leit e Versprieche ginn haten, dass mir eis géinge fir déi Konditiounen a fir déi Revendicatiounen asetzen, a mir hunn dat fäerdeg bruecht. Mir hunn also eis Memberen an d'Salariéen an d'Leit am Secteur net bedrunn. Mir hunn eis un dat gehalen, wat mer gesot hate bei deene Sozialwahlen. Mir sinn och, dofir sinn eis Delegéierten och an de Betriber, déi gewielt si ginn, déi kënnen och, ech mengen de Moment, Ganz stolz si wëll déi Konditiounen an deemools de Wahlprogramm, deen ass jo opgesat ginn zesumme mat eisen Delegéierten an de Betriber, also an do ass jo driwwer diskutéiert ginn an dat war dat wat am Fong geholl bei de Leit erauskomm ass, wat gesot ginn ass, jo dat do sinn d'Besoinen vum Secteur an pur et durement hu mer eis dorunner gehalen an wéi gesot dat Resultat wat haut um Dësch läit ass net einfach. ass net een, dass et vun näischt hierkënnt. Et kënnt schonn hier op där Basis vun där Analys an déi Gespréicher, déi gefouert si ginn mat den Delegéierten, béidsäiteg. Mee ech wëll awer elo och soen, vun onser Säit, vun onsem Katalog, vun onse Revendicatiounen, déi mir deemools an mat deene mir an d'Wahle gaang sinn, an ech sinn, haut sinn ech wierklech frou, dass mer kënne soen, dass déi. zur Majoritéit dat Wahlverspriechen eigentlech agehale konnt ginn. Voilà. Menge pour le reste muss ee soen, den Accord ass gutt. An wat ech och nach just wëll awer preziséieren, dass et schued ass, dass déi Gewerkschaft, déi sech jo am Secteur wëllt wollt déi gréisst nennen, dass déi higaangen ass a sech eigentlech, an d'Gespréicher mat der ABBL a mat der ACCA, op deenen hir Positioun ralliéiert huet, fir ze soen, dass et am Secteur eigentlech net esou gutt géing goen an dass ee misst Angscht hunn. Si hunn Angscht verbreet bei de Salariéen, fir ze soen, dass d'Konsequenze vun der Covid-Situatioun op de Bankesecteur an op den Assurancesecteur een onheemleche schlechten, schlechten, schlecht Influence wäert hunn, dass en esou dowéinst d'Resultater net gutt wäerte ginn an dass et och dowéinst onbedéngt eng einfach Reconductioun vun de Kollektivverträg géing an nëmme keng Amelioratioune froen, well de Bankesecteur an den Assurancesecteur sech dat an deem Sënn net kéinte leeschten. Eh bien, mir hu vun Ufank u gesot, Dass mir domadder net averstane wären an dass dat och net wouer wär a mir hu Recht behalen, well wann Der haut d'Resultater vum Secteur kuckt, dann huet dat bestätegt, wat de mir ëmmer gesot hunn, dem Secteur geet et wierklech gutt, och wa, wéi de Paul et gesot huet virdrun, verschidde Betriber mol Leit mussten entloossen, d'Plans sociaus'e musse gemaach ginn, mee dat si keng. D'Nature vun deenen, vun de Grënn, firwat dass déi Plans sociaux, dat si struktureller, dat si keng, dass et, dat sinn dass net, well et hinnen am Betrib selwer extrem schlecht geet. Nee, dat si strukturell Décisiounen, déi an de Gruppe geholl ginn. An da gëtt decidéiert ëmzestrukturieren, sief et am Grupp oder sief et hei zu Lëtzebuerg. Da kënn et ebe vir, dass mol Sozialpläne stattfanne mussen, awer dass et gebonnen ass un eng Schlecht finanziell Situatioun vum Lëtzebuerger Secteur financier, dat ass net de Fall an dat dat ass et net geweecht an dat wäert et net sinn. Ech mengen och, wann Der liest, den Här Makel huet wéini nach eng eng Analys gemaach a gesot, wéi gutt eigentlech trotzdem de Finanzsecteur duerch déi ganz Kris komm ass a wéi wéineg Impakt eigentlech d'Covidsituatioun op de Bankesecteur hat, soen ech, Eis Décisioun, déi war richteg. Mir hunn et duerchgeboxt. Mir hunn gesot, mir mussen, mir, eise Aarbecht als Gewerkschaft ass et, de Leit ze garantéieren, dass se se Verbesserungen an hire Kollektivverträg kréien. Dat ass d'Aarbecht vun enger Gewerkschaft. Mir hunn dat gemaach. An ech menge, mir kënnen eis haut zesumme kënnen mer eis félicitéieren op dee gudden Accord, déi zwee gutt Accorden, déi gëschter ënnerschriwwe si ginn. Voilà.